Salam mähriban dostlar gowmy ýa-da ýalan janyňyz sagmy her biriňize berk jan saglyk arzuw edýän. Mähriban dostlar şu şu güne men dogrusyny aýtsam şu internetde Bayram Allaliýew barada bir wideo gördüm dary. Ee, şol oglan awariýa bolupdyr, ee, soň Balesa düşüpdir, ýene näme edipdir diýip, Muhammet Düýeçi çykyş etdi. Soň ondan soň ýaňky keçekelle Akwelsapar çykyş etdi. Eý, gynanjyny bildiren boldy, ýene näme eden boldy. Garaz, diýjek bolýan zadym, men şu ýerde bir şeýle bir zat aýdasym gelýär-de, bir zat aýtsam ters düşünmäň, gatam görmäň. Indi duşmanyňam bolsa bir ýagşylyk etmek her kime başartmaýar-da. Bir ata-babalarymyzyň bir sözi bar, Daş bilen urany aş bilen ur diýip bir nakyl bar. Aýtjak bolýanym, şu Muhammet düýeçi ýaňky men paýpandym bar diýip, ýene nämem bar diýip bir gürledi, planym bar diýdi. Men ýaňka kömek etjek diýdi, pulum näme etjek diýdi. Men indi şurada dogrudan dogry aýdaýyn-da, ol adam az zyrrtyň ýalançy, kezzap, maşenik özüm. Indi mähriban dostlar aýtjak bolýan, eger şoň ýaly kömek etmek isleseňiz, meniň size berjek maslahatym, dogry, naprimer, bu türkmeni, türkmen edýäni, türkmen diýip bir söz bar-da biziň ata-babalarymyzdan gelen bir sözümiz. Şoň üçin hem şol adamy tapmak kyn däl. Lýuboý şu Türkiýede travmatologiýa diýlen ýeri bar, trampunkt diýýärmi, nämemi, bolnisasynda jaň edip, Baýram Allalyýew diýip sorasaňyz, tanamaýan-a ýokdur. Eger hakykatdan hem şol adam Balitada ýatan bolsa, baryň kömek ediň, eliňizden gelse, isleseňiz ýagşylyk ediň. Ýok, isläňizokmy, kömek etmäň, ol siziň özüňize bagly, öz etjek işiňiz. Ýöne menä bir berjek maslahatym, bir türkmeniň bir e, sözi bardy, gadymdan gelýän bir rowaýatda şeýleräk bir söz bardy, iki goňşy ýaşapdyr diýýär-de. Ana bir goňşusy ýankyň öýüne baryp diýýär. Şu gapysynyň öňünde diýýär. Eý, musur dolduryp goýupdyr diýýär. Hemme zat diýýär çelegiň içinde diýýär-de. Eý, beýle goňşusam alypdyr, ýankyny arassalap zat edip diýýär. Soňam diýýär, içine diýýär üzüm, püzüm, alma, palma, ony, muny salyp goýupdyr diýýär-de. Soň gapdalda üçünji goňşy soraýar, näme üçin muny beýtdiň diýende, her bir adam özüniň içki dünýäsini, durmuşyny, häsiýetini görkezer diýipdir diýýär. Edil şoňky ýaly-ak sizem öz içki dünýäňizi, häsiýetiňizi görkezip bilersiňiz. Şonuň üçin e, bir mehriban adamlar gelin e, bir başarsa bir ýagşylyk edelim. E, eden işine adam pişman eder. Belki de eden işine adam öküner. Belki de bir toba geler diye. Şonuň ýaly dünýäde ýalňyşmaýan adam ýok. Biz kim? Biz hiç kim. Allah Taala biziň günämizi geçýär. Hudaý biziň günämizi geçip dur. Onda biz bendäniň günäsini geçmejek bolsak, onda biz kim? Biz hiç kim bärde. Eger aýdýan sözüme doly we dogry düşünýän bolsaňyz. Sizden uly etjek haýyşym, mähriban dostlar, adalatly, mähirli, paýhasly bolup hereket edeliň. Agzybir bolup, jem bolalyň. Ýeri gelen ýerinde birek-biregimize islendik ýurtda bolsa gallaw edeliň, kömek edeliň. Dogry, Baýram Allalyýew ýurdy tankytlap gürledi. Baýram Allalyýew biziň halkymyz barada her hili ýalan gepler aýtdy. Ony aýtdy, muny aýtdy, ýene näme etdi. Ýöne ol adam. Şonam ýadyňyzdan çykarmaň. Ýalňyşmaýan adam ýok. Hemmämizem ýalňyşýas. Menem durmuşda ýalňyşdym. Sizem ýalňyşansyňyz durmuşda. Men ony bilemok. Ýöne kömek etmek isleseňiz, şu pul meselesine gelip gelende sizden bir etjek haýyşym, baryň däni öz eline beriň. Öz eline berip, şeýdip kömek ediň. Meniň size berjek maslahatym ana şol. Bilse, biler gadryňyzy. Eger bilmese, onda ýokarda Alla bardyr. Alla biler gadryňyzy. Süri aksaksyz bolmaz. Ýöne seniň bir eliň işlemeýär diýip, sen şu eliňi kesip aýryp zyňasyň ýog-a. Şosede doly we dogry düşünmegiňizi sizden haýyşt edýärin. Eliňizden gelse ýagşylyk ediň. Öz medeniýetimizi, türkmen däp-dessurlarymyzy, ýaşyl tugumyzy al asmanda parladyp, agzybir, bäşbiraýat, bäş dogan bolup hereket ediň. Hoş sag boluň, janyňyzam sag bolsun, gojaňyzam gowy bolsun. Ters düşünmäň. Bagyşlaň.